Şîrîn Mihêdîn, nûçegihana Jin TV ya Kobanî, Ji xwe destpêkê em dizanin ku sihê Hezêran e salvegera damezrandina Jin TV ye, ew jî em bibêjin wekî mizgîniyekê ji bo her jineke têkoşer, ji bo her jineke ku di asta jiyanê yê yê herî pêş de berxwedan kir. Jin TV ji bo em bibêjin her jinekê hat vekirin, her jinekê ku xwe bigihîne wê, Xweşiya wê derxe pêş ew jî em bibêjin belkî di jiyana pir jina de mizgîniya herî xweş di jiyana wan de bû ku Jin TV wekî televîzyoneke jinê bi rengê jinê bi em bibêjin bi berxwedana jinê bi êmegê jinê bi hestên jinê bi giştî jin hat vekirin. Em salvegera damezrandina Jin TV li her jineke têkoşer ku di astên jiyanê yên herî pêş de ber xwe Ber xwe dide pîroz dikin li her dayikekê. Bi rastî Jin TV dema ku nin hat vekirin em dizanin ku di heştî Adarê de em bibêjin Jin TV wekî ku hat ragihandin wê têlvîzyonekî jin bi vî rengî were vekirin. Bi rastî ev xwe em bibêjin xalekî pir xweş e em bibêjin pir bala mirov dikişîne ku têlvîzyonekî jin bi taybet jin were vekirin ku Em bibêjin nûçegihanên wê, kemîrevanên wê, montaciyên wê yên teknîkê hemî bi giştî her rengê wê jin be. Ev tiştekî cara yekê tê kirin. Belkî rast e beriya wê em bibêjin televîzyonên jin hebûn lê yên tê de kar dikirin bi giştî ne jin bûn. Yan jî em bibêjin em bibêjin yên ku em bibêjin sîstema wê ya weşanê, nîzama wê ya weşanê hinekî em bibêjin giştî ne bi ew ê jin bûn. Sîstemên din, bernamcê din tê de hebûn bi giştî tev hev ne jin bû. Lê bi rastî jin TV dema ku hat vekirin bi giştî rengê jin me got nûçegiyanên wê jin bin, kêmrevanên wê jin bin yên ku hat ragihandin di heştê adarê de ku ew ê yên ku ragihandin ew jî jin bû di cejna jinê de bû bi taybet jin TV em bibê jin çima di heştê adarê de hat ragihandin ku televîzyona jin TV were vekirin bi rastî belkî di nava sê salan va çand salên ku derbas biye yê ku jin TV şopan jî Wê zanibe çima di heştê Adarê de hat rakandin. Çima em bibêjin Jin TV di heştê Adarê de hat rakandin ku wê televîzyonekî jin were vekirin. Jixwe em bibêjin me got jî belkî televîzyon hebû bi rastî nebirengêjin bû. Lê televîzyona Jin TV bi taybet ku di heştê Adarê de hat rakandin ew jî em bibêjin berxwedana ku tê kirin were misogerkirin Were em bibêjin wekî dete bimîne, her kes zanibe çi tê qewimandin bi berxwedana jinê de, di jiyana jinê de, yê ku jin dike, yê ku nake çi ye, em bibêjin xweşiyên wê çi ne, em bibêjin çi em bibêjin di me got ber qadên berxwedanê yên herî pêş de di jiyanê de çi dike, ew yek di televîzyona Jin TV de herî zêde li pêş bê.

Ne ji bo em bibêjin yan kurd e yan ereb e yan tirk e yan ecnebî ye yan faris e, jin e televîzyonîya wê ye. Niha em dê behsa wê bikin, dema ku Jin TV nehat avakirin belkî ez ne endama destpêkê bûm, beriya min kes hebûn lê dema ku ez jî derbasê bûm hin nû hatibû damezrandin, nû hatibû vekirin li Kobanî. Em derdiketin kar piraniya gundan ku em derdiketin digot televîzyona çi ye me digot Jin TV. Hes dikirin nas bike ev televîzyona çi ye, weşana wî çi ye. Di ku tilma ne li Ronahî TV ye. Me digot Ronahî ê Ronahî TV jî ew jî ye hewa Ronahî ê ew jî televîzyona me ye. Lê Jin TV bi taybet weşana jinê dike. Yanî dayike me me bi dayika dida naskirin. Dayê îro tu erkekî dikî îro em tu kedekî didîye li vê derkê. Em dixwazin karê tu dikî tu karê tu dikî tiştê tu dikî em wî tiştî derxin. Êşa te derxin, kêfxweşiya te derxin, xweşikbûna te ya jiyanê derxin. Jin TV bi taybet rengê me derdixê pêş. Rastiya me derdixê pêş. Jin TV ya xweş di wê de ku her tiştê wê jin e. Her programên wê jin e. Her ewa wê jin e. Di çi demê bibî ser, televîzyona jin e, rengê jin e, berxwedana jin e. Ji bo vê em bibêjin belkî ji aliyê jinan bi rastî pir hezkirineke jinan hebû televîzyon çi ye, Di reta da wê jî me dixwestin funksiyona wê dixwestin ku ew jî daxin ba xwe binêrin telejin TV çi waşanê dike, bi çi rengî ye, kengî hatiye vekirin. Ji me dipirsîn wan li ji vir in, wan kur in, wan çi karî dikin, wan kînga ketine kê, va televîzyona kînga vebî, çi to vebî. Yanî di hez kirin nas bikin televîzyona jin bi çi rengî ye. Pirî caran belkî hineka digot em jî karin yanî werin tê de kar bikin televîzyona jin. Me digot yên ku de yên ku karibin ew giranîya wan yên ku karibin barê jin, barê giranîya wê em bibêjin, Ewa jin ra kin karin warê televîzyona Jin TV de kar bikin. Yanî bi giştî em bibêjin belkî Jin TV destpêkê hat avakirin kesî nas nedikir. Lê niha tu dema di derbasa cem wan dibî di rûportajekê dixwajî dixwazî dibijê Jin TV ye Ronahî TV ye kîjan qena ye? Yanî êdî ketiye em bibêjin nava zimanê miletek ku êdî dizanin televîzyonek jî heye, Jin TV jî heye, weşanê vî rengî jî dike. Pir kes jî me got hez dike nas bike Jin TV çi tûnî ye. Bi wî rengî em bibêjin dikarin nava ewqas sê sal belkî vîtir jî hûn kê tîkevê sala çaran e jî jin TV em bibêjin pêşketinên pir mezin çê dikirin. Bi rastî di nava hefteyekê de jî em bibêjin carna em çar bername pênc bernamayan çê dikirin. A bernameyê sabit li Kobanê Hilma Axayê ye ji Kobanî ye. û xal xalok ew jî em bibêjin pêşkêşvana wê bernameyê bi xwe jin e lê yên ku tevlî bernameyê dibin zarok in bernameya zarokan e bi giştî yê em bibêjin yên taybet jî berra tên çêkirin di nava hefteyekê de jî dosyeyê ji derdikevin bi pêşkêşvanî derdikevin bi rastî bi vî ew ê mirov dikane pêşketinên ku derketine hûnê pê berçav. Em behsa herêmên ereb bikin. Bi rastî em dizanin herêma Kobanê jixwe kurd in, hinekî ji aliyê televîzyonê de belkî bi hêsanî karin tevlî televîzyonê bibin, ser kemîraya derkevin, ser televîzyona derkevin. Lê mirov hinekî bala xwe bide milê din, ji bo hin kesan derketina ser televîzyonê bi xwe berxwedanek e. Bi xwe cesaretek e ku jinek derkeve ser televîzyonê. Di nava wan de em bibêjin jinên girê spî, jinên sirrînê, jinên min bijê, jinên tebqa, jinên reqa. Ew jinane em dizanin herêmekî ereb in bi rastî girtîne piraniya jinên wê derkê girtîne bi rastî belkî kemîrê dîbinin xave dişêrin ji ber ku li gel wan şerm û eyb e ev jî çetiniyeke xwe ye dema ku tu derbasî nava wan dibî ke tu ku karibî wan bidî îqnakirin ku ew televîzyonekî jine pêwîste derkefin pêwîste ew jî êdî mesela gavekê pêşda bavêjin. Lê bi rastî dema ku em derbasî nava hin jina dibûn wan bi xwe bi me re digot mesela em bi bi nêrînên Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan bandor bûne wan bi xwe hinek gotinên Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan digotin jin bi jin re bi hev didin naskirin û jin bi jin jin û jin bi xwe dikarin bi hev re Bidin naskirin, bidin fêmkirin ku çi dixwazin dan çi ye, wê çi ava bikin, çi ava kirin û ji bo çi berxwedanê dikin û têkoşînê dikin.